Yn y wers 'ma, rŷn ni'n mynd i ddefnyddio gwefan am ddim i ddylunio gwyneb teigr. Rŷn ni'n mynd i ddefnyddio technegau dylunio fector. Nawr, mae delweddau fector yn sbesial oherwydd dŷn nhw ddim yn colli safon wrth eu wneud yn fwy, yn wahanol i ddelweddau dydfap neu bitmap sydd yn colli safon yn syth unwaith i chi newid eu maint nhw. Ar gyfer y dasg 'ma, rŷn ni'n mynd i ddefnyddio ap sydd ar y we o'r enw Vector. Nawr, mae hwn am ddim i ddefnyddio. Er mwyn dod o hyd i Vector, ar Google, teipiwch Vector, V-E-C-T-O-R, a chi'n gweld y linc cyntaf sy'n dod lan fyna yw vector.com. Cliciwch ar y linc. Ar dudalen cartref Vector, cliciwch ar y botwm Use Online. Ac fe wneith e agor app Vector i fyny. Ar yr ochr dde bydd llwyth o hysbysebion Plîs anwybyddwch reina. Nawr, 'yn ni'n mynd i greu gwyneb teigr. Felly, peth cyntaf sydd angen arno fi yw siâp cylch i greu y pen. Nawr, yr ochr chwith fan hyn, i chi'n gweld elips. So i'n dewis hwnna, fi'n gallu tynnu hi'n cylch neu hirgrwn. Os ych chi moyn eich siâp i fod yn berffaith grwn, tip i chi, dalwch botwm shift ar y bysellfwrdd, a nawr, pan i chi yn dewis maint y gwyneb, bydd e'n gorfodi'r siâp i fod yn berffaith grwn. Nesaf fi'n mynd i ychwanegu'r clustie, eto dwi'n mynd i ddefnyddio elips ar gyfer rhain. Nawr, dwi moyn troi rhain ychydig. Felly, Os edrychwch chi beth sy'n digwydd fan hyn, nawr fel chi'n gwybod, mae defnyddio y bocsys o dolenni yma yn mynd i ailfeintio y siap, ond er mwyn cilch droi siap, os dda fi a pwyntydd y llygoden just tu fas i'r siap, mae'r pwyntydd yn troi i fod yn arf cilch droi. Nawr allai cilch droi'r siap. Felly, un glist. Nawr, dwi'n fan mawr o gopio a phastio er mwyn uh, gweithio'n chydig yn fwy cyflym, felly fyddwch chi'n gweld fi wneud na eitha tipyn. Dwi'n de-glicio ar y siap a dewis duplicate. A nawr mae'n arall gyda fi. Uwch ben y siap, chi'n gweld, mae opsiynau gyda ni. Yr un i ni moyn yw flip horizontal. So ni'n mynd i droi'r glist yma i'r cyfeiriad arall. Beth ni'n mynd i wneud nawr yw cyfuno'r tri siap yma i fod yn un siap. Fel bod y clistiau ddim ar wahân i'r pen rhagor. Felly beth ni'n wneud yw, ni'n llusgo bocs dros y tri siap, uwch ben y siap, ni'n cael cyfres o ddewisiadau. Unite add, nawr dyna'r un i ni'n mynd i ddefnyddio. Neu gallech chi ddefnyddio subtract, a chi'n gweld beth sy'n digwydd fyna yw, bydde fe'n defnyddio siap y clustiau i dorri ffwrdd darn o'r pen. Am opsiynau eraill, byddwn ni ddim yn defnyddio mor aml yna. Felly, am y tro hyn, ni'n mynd i ddefnyddio Unite add. Nawr, mae y tri siap na wedi troi yn un siap. Nawr, Sa i wedi gweld teigr gwyrdd o'r blaen, felly dwi yn mynd i ddewis draw ar ochr y dde fan hyn. Lliw addas ar gyfer gwyneb y fan heigr. Band lliwiau fan hyn, fel enfys. A yn y sgwar yn wedyn fe allwch chi ddewis gyda hwn. Lliw fwyaf cryf posib, yr holl ffordd i wyn, neu'r holl ffordd i ddi, a wedyn tuag at llwyd os dewch chi draw fel hyn. Felly dwi'n mynd i fynd am oren cryf. Dwi'n mynd i symud nesaf te i'r llyged. Felly dwi unwaith to mynd i ddefnyddio elips draw'r ochr chwith. Beth dwi'n ei wneud nesaf yw dyblygu hwnna. Dwi'n bod dwy lygad union yr un maint a siap gyda ni. Beth am ganol y llygad? Trwyn nesaf. Nawr ar gyfer y trwyn, dwi'n mynd i fynd mewn i More Shapes ar yr ochr chwith fan hyn. Dwi'n mynd i ddefnyddio siap deigryn yma fan hyn. A wedyn dwi'n mynd i gylch droi hwnna. Nesa, dwi'n mynd i weithio ar y ceg. Ar gyfer y ceg, mae angen i ni ddefnyddio y pen. Nawr mae'r pen yn special iawn. Dwi e ddim yn edrych yn lot, ond mae'r pen yn galluogi chi greu siape ta fel i chi eisiau. Felly dywyswch pen. Dwi'n mynd i glicio unwaith ar waelod y trwyn. A dwi'n mynd i glicio Nes lawr. A wedyn dwi'n mynd i glicio am fyna. Nawr, chi'n gweld bod yna bwynt newydd yn dangos gyda ni yn y canol fan hyn. Beth mae hwnna'n galluogi ni'n neud yw i greu cornel sydd yn fwy crwn. Rhywbeth fel yna. Yno chi'n hapus gyda'ch siap er mwyn stopio chwanegu ragor o linellau. Mae angen i chi wysgu'r botwm Escape ar gornel top y bysellfwrdd. Nawr, dwi eisiau i'r linell yna i fod yn fwy trwchus, felly draw ar yr ochr dde fan hyn, mae opsiynau gyda ni gyfer y border. Felly, dwi'n newid hwnna Lan i 3 pwynt pixel. Mae angen un arall o reina arna i, felly chi siŵr fo'n gwybod beth fi'n mynd i wneud erbyn hyn. Fi'n mynd i glicio ar yr un cyntaf, a de-glicio, dewis duplicate, a i fi yn mynd i ddewis flip horizontal. Gosod hwnna yn daclus. dros yr un cyntaf. Nesa i ni'n mynd i edrych ar stripiau du sydd ar wyneb y teigr. Felly ar gyfer hwn, dwi'n mynd i ddefnyddio y triongl. Ac yna, copio.

Iawn, dwi wedi gorffen ychwanegu'r streipiau. Yr unig beth sy'n ar ôl dy fi'n ei nawr yw gwneud tu fewn clust y tiger yn binc. A dyna ni. Dwi wedi gorffen gwyneb y tiger. Gallwch chi ddefnyddio vector dot com, fel dwi wedi dangos i chi nawr, heb fewngofnodi, ond does dim modd wedyn o gadw'ch gwaith er mwyn gweithio arno fe eto. Os ych chi eisiau gwneud rhywbeth fel yna a gweithio ar broject yn fwy, bydde gwerth i chi i ddefnyddio sign up ar y gwaelod fan'na a chreu cyfri vector. Dyw e ddim yn costi unrhyw beth, 'na gyd bydd angen i chi wneud yw gofyn caniatâd eich rhieni, bod chi yn creu cyfrif ar wefan vector dot com. Os ych chi ddim yn moyn creu cyfri a chi moyn safio'r gwaith na nawr er mwyn dangos i'ch athrawon, beth sy'n angen i chi wneud yw lawr lwytho hwnna fel delwedd. Ar dop y dudalen, fe welwch chi'r botwm Export. Nawr mae opsiynau gyda chi fan hyn. Nawr, SVG yw Scalable Vector Graphic, sy'n meddwl bod e'n cadw fel vector. Felly, fel welwch chi ar ddechrau'r fideo, bydd e byth yn colli safon wrth bod chi'n neud e'n fwy. Ond, yr unig beth gyda SVG yw, dyw pob raglen ddim yn gallu agor ffail SVG. Felly mae SVG, PNG a JPEG gyda chi. Y gwahaniaeth rhwng y tri yw, uh, mae SVG yn vector, Sy'n meddwl bydd y safon yn well, ond fydd e ddim yn gweithio gyda phob app. PNG yn mynd i weithio gyda bron bob app, ond dyw e ddim yn ddelwedd vector ragor, felly fyddech chi yn colli safon wrth wneud eich hun yn fwy. A wedyn JPEG yw'r fformat ffeil mwyaf cyffredin ar gyfer delweddau, felly mae'n mynd i weithio ym mhobman. Ond anfantais mawr JPEG o ran dyluniadau vector yw, fel chi newydd weld, Mae'n ychwanegu cefndir gwyn i bob delwedd. Felly, ar gyfer y gwaith yma, fydden ni yn cadw fe fel png. Unwaith chi'n barod i safio fe, cliciwch ar Open Tab. Dyma ni, y llun dwi wedi dylunio, a wrth dde-glicio'r hwn, allai arbed hwn lawr. yng nghyfrifiadur, yn barod i ddefnyddio rywle arall. A dyna fe. Ar ôl creu gwyneb y teigr, beth am dreial anifail neu gymeriad arall? Diolch am wylio a fyddai nôl cyn bo hir.